mukoma ja signal zviri sei mukoma tenda zviri kuita sei ah, zvikutsvobida ndiyo introduction yandapa here ndiyo chaiyo chaiyo hanzi mukanzi jambai munoti muda kusvika papi ah, mune mutongori redi mupa majamba amazing makachena mudaro wangu handiti mechese akatwisha nebhutsu
tibate masignal so it's exciting to have you here Tiri pasiko big with network. Toda kunzwisisa life yaJah Signal. Kunzwisisa kuti before he was Jah Signal kuzosvika paave chii chaitika. So tichitanga to get into the thick of things. I understand kuti Jah Signal first name yakanonzi Nicodemus. Ndizvo.
yes. Yeah. So how did we get kuti munhu azonzi ja signal before ja signal obvious kwaka kuna nicodemus tozoti akazvarirwa kupi aita nezvei akadzidza kupi uye chii chakazoita kuti ja signal vazoti ndakuta music yeah like you said yeah, inhorondombe inhorondombe eh inhorondombe but ndakaberekerwa kwadzana padhuze dhuze eh padhuze dhuze pakwadzana 2 paya paya eh. ukaona patinowanzoitira mangoma paground paya paya yes, sir. Eh, ndo pandakaberekegwa ipapo okay. ndikadzidza primary yangu pak1 padhuze right waize mm -hmm.
saka grade 7 ndokubva ndazoenda padz form 1 saka mungori areas eh, areas ana kuti padizola eh. vandagumira form 2 ndo vandazosvika pawaring park okay.
americ paya paya Alright. pane christian college iripo inonzi rock mountain Alright.
mm. saka ndo pandakazoita form 1 form 2 Form two. Crazy.
Yeah. but eh, form 1 form 2 iyi ndo pakazotanga kuzotanga zve- Zvemangoma.
zvemangoma wise Okay. but ndisati ndakutomboziva hangu kuti ndichazonzi jasi That was just signal. Waiziva. Saka ramaishandisa ku form 1 form 2 rarire kuti chii manje? Eh, inini gogo wangu aimbonditi nibos Nibos. Esp Niko. Alright. Boss.
Alright, Niko boss.
Yeah. Mama zobvisa ka ka ko awo. Uri kuona saka ndai munzi ni boss. Alright. Waize.
Munzi no boss wa gogo, no eh. boss wa gogo. Waize. Yes, I.
By then ndansa nda record anything. Okay. Taingonyora tichita noise tiri kuchikoro waize. Tinyora ndichonyora jazz music. Okay. Ndokuzotanga kurekoda ndapa den 2011. Alright.
ukuona ndokuzotenga kuri kuda zim danzo zim danzo mm. okay saka kubva 2011 kutenga kuendawo kumamwe mastudio chidii chidii chidii waizi allright ndokuzosvika kuti tizosvika pana ja signal mm. ora tingadzokere kuprimary pak1 pak2 kuzoenda kuwarren park nekuenda kudz mm. how was education for a young nico chachakamira sechikoro Ah, anga ari mawani. It was not easy. Eh, zvazina kuchipa. Zvazina Because kuchipa. find out kuti kura kwacho ka. Ndaiti ndichipedza chikoro waize. Zvakatanga ndiri about grade 4. Ndichitopedza chikoro. Ndofanira kunge ndichitouya tonazo izi. Alright.
kunohodha Alright.
ndouya ndohodha ndotanga kutsiga zitsaga rakakura ndidarika Alright. waiziya ndoenda ndonotengesa kugadzira ndikutengesa saka ona pressure yacho kuzisanganisa nechikoro as gwazhi ndaguma ndangorwa metsi kunyanya ndo dzakaitadza kubatika uri kuona saka muri calculator ndokambozama umbozama yeah, saka pakati pegrind at a very young age nechikoro tingangoti pane wani chaifanira kusafa
yeah zvinhu zvacho hazvibatani hazvibatani hazvitoiti hazvimenji all right mm. but now that youare this big artist when you look back grade 4 and the hassle yawaifanira kuita iyoyo and you look back at yourself uno what do you say to yourself unoti chii kune mupfana wayawo yaai airova grind achibva choo ini nangu handiti inini ndotofila as if ndakatongoblesswa through that way wise all right eh cause kune rimwe shoko rekuti hakuna disadvantage mukati melife all right uri kuona mhm. zvine zvazvakanonakirawo mandiri uri kuona
vapera vakubata kwandiri kubata ah, ndikutozvibata so hapana yanga isiri disadvantage ndo zvaizoita kuti tizosvika ah, handione iri disadvantage bcause kana uchifanira kuenda unosenza kuti mudye mm. mulife ichienda mberi wise yeah. which is a good thing wise taitotrainwa zvokuti zvezvi ndogona kuti kuasileira zvokutodaro zvokutodaro eh. kunototengesa mvura izvozvo eh.
tototeka kuti asila nevati nevati totodii totodii so it has shaped you to become this big artist ndokwazvakatangira even music yangu yese wese yeah zvese izvozvo zvinenge zvitongorima ndozvazvo pana jasigina wese iwe niko yo mhm. anenge arimo wese alright sa uri primary i understand kuti pane pawaitwa kapinda mutown wapedza chikoro wopinda mutown pane zvinhu zvauri kufanira kumhanyisa kumhanyisa mhanyisa mhanyisa mhanyisa pakazopera time here yekuti you looked at yourself and say but ndogona kutamba kana bhora inini kana kuti ndiri mufana webasketball inini kana kuti ndiri mufana wechess kana kuti ndorwa chii so what would happen was eh, maiti muri kuchikoro handi mm. moenda kunotamba bhora kuti paselectwe team yechikoro handiti yeah.
paiti unoselectwa Siga arimo mchi. Ari musquad.
Team yebhora yechikoro. Waiziya. Mm. But here comes time yetraining yeteam yechikoro. Mm. Isu tete ako ari mupaki kuchechi kumusangano. Yes, aye.
Waiziya.
Tata ako ari paki kuchechi kumusangano. Mwana wese kumusangano. Mm. Hakuna mm. mwana ari kuba ari kufanira kurega kuenda kuchechi. Because wakakurirwa muri menda kuchechi. Wakuona futi. Mm.
wabva banja ndabva banja saka kubhora kwaya kuti uzowane nguva yekunzi uchitambira kupfeke jezi manje hazviite because wanga wasvika kutraining yechikoro mm. waiziva paendo paitwa mahigh jump kuchikoro taitobudikira futi ndosaka tichijamba majecha maitaitombobudikira futi tinojamba tinojamba yeah. saka did it do anything to you is there a moment where you cried because you were not doing zviri kuitwa nevamwe vana kana kuti wakakurumidza kuunderstanda kuti my responsibility is different from everyone else ah, ndingamboti ndakambochema nenyaya iyoyo mm. waiziva it was just normal it was normal to you waiziva tongoaccepta kuti ndo life yedu waiziva zvekuti nditofungawo kuti ndatozoita jasiki now in life ndatoana ndambovira ndambozvifungira anombovira zvafungira but pandakazotanga music ndinoti ada ah, kuimba izi mhm. pane changondipusha kuti azi ndoda kuimba ndoda kuimba ndaita music ndaita music okay and then mamusicians akawanda ukataura nawo vanokuudza kuti ndakatozvarwa ndichirova zvinhu zvaizvi vanotokuudza kuti zvinhu zvatakazvarwa tichiita zvoti some of them unowabelieve some of them unogona kuti ah umana nyaya idzi tadzinzwa idzi idzi idzi nyaya idzi tadzinzwa eh. if you ask the biggest, uh, biggest artist muzimbabwe chero ana baba shero vanogona kukuza kuti ah takatongoti ndiri mwana mudiki vane kumba kwanga kutonza kuti ndinoimba but im understanding you form two ndopa ukatanga urealize kuti unogona kuimba mm. kumashure uku zvazvamboclika here kuti niko boss vanogona kumbobata mike vakaita something haa zvazvisina but zvinhu zvekuti kuchechi mhm. waiziva taitofarira kuimba muchechi waibata
okay kelas kwedu kuti usunguko ndichimborova zvangu muchiombera muchiimba upenyu hwangu saka ndo zvakazotira kuti uzobata patasvika nhasi mm. yeah
ngati mukana yakazouya mhm. yekuenda kustudio staff ndo imwe yakabetsera ndomba yakatibatsira eh. so tiri papo i understand would we consider kana kuti zviri right here toti takaita sasignal mm. toti childhood yange yakaoma ndizvo here kana kuti zvinonzi yakakudzidzisa because unogona kunzi ndandakaomerwa nechildhood kana kuti unonzi childhood yakandidzidzisa kukura ndichiri mwana mudiki yeah, yakandidzidzisa zvoti toti ngatisiye ipapo patoti yakandidzidzisa kukura handiti yeah. so kana takatarisa ipapo ndeipi moment yaunotarisa and when you look back maybe 20 years ago 15 years ago and you said apa apa ndiri mfana apa ndopakandigadzira this is my school big moment ah, bro panonetsa kuona eh. panonetsa kuona bro because chinhu chakangogadzirwa mbichana mbichana brick by brick brick by brick was uh -huh. chakaumbwa ndisati ndakuziva usati wakuziva
okay uri kuona chero pekuti niko boys vari form two chero vari chii chero vari chii hapasiripo panonetsa eh.
ndingati kune time yekuti tiri kugwazha mhm. tichizonyazotanga kurova taita noise muclass aibata taita noise muclass ndobva mufesi wedu simba jajuni akati ah, mana noise dzedu idzi dzatinongoita idzi tadi kungozita tichinyora chii masong music yeah
ukupona ndokuzotanga kuita se kunyora music yayo takuimba zvedu chi music yayo saka kubva ipapo mwana wese anga kufarira kuita se zvekunoimbo nekudii nekudii nekudii nekudii saka inini if im to look over your life ndoti moment yaja junior yavakati ngatisei noise into music ndo yatingati munguva iyi

development kusvika azosvika patada kuti titaure izvezvi tava takurira mukuwadzani k1 ndo pakashepa munhu k2 ndo pakashepa munhu 2011 uchitanga kupinda mustudio munhu aenda uchechi decision yekuzo tindakupinda mudanso yakauya sei ah, ndichiita ndichinyora music ka ndainyora iri iri jazz music yeah, uh.
so what happened pa first song yangu yezemudanso manje ndaitobva kotengesa wana yeah. vanotengesa matishu patenward okay.
vandadzika nepagomo apo paposta mm. uri kuona yeah. that's when pandakafunga kasong kanonzi chiona ladies Alright.
Waiziya. Mm -hmm.
Ndobva ndaenda paden.
Chii chachaitika ungoona vakadzi wokwera sei? No, ndakugara ndichingomeditata masongs. Alright, alright.
Ndikutosipa kuti ah, ndafunga kasong kezim mm. dance. Ona, bandapa den. Then mukoma Brashins. Yeah. Pamaraini pedo.
Vati ah, pano ndakambonzwa chiti unoimba unoimba unoimba unoimba unoimba. Ndine radio. Uya ugare.
Anokapenga uya tese unyore song. Ndikuendesa chii? ndatouya vandiredzera zimbo flavor uri kuona manje ndoranga riri dhimu remazuva aya ndakrika musoro ndakrika musoro baba akasunga ika ndopakadi kavakadzoka karinga manje ah, ndikati mukoma akasunga ika watonibatsira kupedzisa hmm. tapedzisa ndomanda vatoenda kustudio ndokutanga kwandakaita kurekeda zimdance
yei chibva nepatino ati Eh, takananga pageto pakuwadzana umaraini ndo pakauya song ona ladies yeah. so how, how, how important as anonzi mukomani mukoma brian mukoma brashins mukoma brashins yeah. mukeri yako unovaisa pap in terms of ndivo ndivo vanga vari mechisa here yakabatidza moto kuti ubvire kuti uzosvika pawasvika mapioneers ndo mapioneers ndo vakapusha tarenda vakapusha saka after zimbo flav ndobva tarwa moment of truth remumota menyu muri kubvira
so that one ndakabva ndapiwa riddim na sb5 okay so pano rimwe riddim Unaona kuti nyora song waita sei? Yeah. Moya moyo umopinda song andimbokudwirisirewo konsa. Auri mfana wangu.
Eh, ndabata ganje.
Batatu gari yedu mukombi maraini. Tandonyora kan song kedu kechitungu kama ndandi. Eh. Uona. Ndobatano record ganje akatondwedzerawo pondo yake didi didi.
Kuti mendo studio.
Ndobatano record. Kasongo katanga ngofarwa 15 wabvana. Eh. Chiona ladies yairidzwa makombi mkwadzana. Vana muturikwa. ana chika machika club mm. member vaisapota uri kuona because vanga varipo pasong futi uri kuona mfana wedu ikati simbe sechini saka sa from there manje masong angatanga kutoita sei akutanga kutendefamba
okay and then panaenda kunorekodha chiona ladies ndopete kazungu saka iwo zita rako rekuimba chero eh. tonyorani zita rebasa jo inini ini ndiri wekwamwari ja ndiri ja eh, panda masaisai acho plus futi inini ndofarira basignalfarira eh. futi mukoma wangu ja presa ja presa ah, saka hapana kana pressure allright ndinonzi ja signal allright but mataisa Ja vanga vakutopisa here kwekwe. Ah mkoma wangu wako pai. Vanga watovo. Ah, ah.
Bro. Ungo wako bro. Wanga watovo.
Mm. Okay. And then busy signal. I remember munhu wese ainzwa Jamaican music, Jamaican dance of my days. Zvazvisingaite kuti utoregedze kunzwa emangoma. Mm. Saka imimi pamakatanga kuti makupusha enye muno muzimbabwe zvakaita kunge takureplace ye uku was that not difficult kubvisa ana signal muzimbabwe makuchitanga kuti ja love ja signal no haisi nyaya yekuda kubvisa mm. because nanhasi anga ari kukadiwa kunga kuti eh, eh. so haisi nyaya yekubvisa ona inyaya yekuti otiwo masignal emangoma alright uri kuona inspiration iya waiziva kana iwe uchifarira jasignal ka pauchatozokura chete ka haushaiwo jasignal unawo wauchatomboisokagadzira sa zviri kwauri kuti eh, pazita rako uchada kuzoisoka nawo here kana kasigikaswahandi
and then paden usually when people start to sing vanhu vanocontributa kana vanoinfluencer vanhu vepadeni yeah. support kunyanya because kune vanhu vanotaura kuti dai ndiri kutoimba izvo so but vane padeni vakanditi hazvina mari kana kuti vakanditi uri kuwesta ingo yatiri kufanira kunge pamwe semunaenda uchechi wakati wakatadza kutamba bhora because of tenda uchechi support pawakatanga kusvoti ja signal vanzi chiri padeni ah, anga atori mahwani mm. especially netime yacho kudhara kwaiziya haa zvasingabude bho haa anga atori mahwani zvekuti eh, madhara vanga vasingatonakirwe neskiri iyoyo waizi vanzwa wadi ungoita zvako dziri dzekuchechi and stuff waizi kana wafunga kuimba chiimba dziri dzekuchechi Mm, ndikati don't worry ndindichita sei ndichibata ndichiita sei ndichisanganisa dzese kuri kuona but but pavakazounderstanda kuti chitori chipo zvakavatorera nguva yakareba sei kuti vazonzwe sort mukomana asvita zvekutamba eh, i think this time yatakazoita show mhm. mamutare
pasi kusingasvike vaimbi zvekumhanya kwatakamboenda so zvekuti takapiwa mari yatakapiwa wise that was first money waibata hatingaishoresakanandinaboti 50 something ndikasara naye yeah. yeah, during christmas time iyoyi alright uri kuona ndikati hachi padeni ah, but nasaka kablaza akasungurova matirarira aya kuti yeah. kaite zvekuita se zvekubhayisa katoda kutotraya kugadzirwa chi life maybe right. tochinjawo life and stuff ndipo wakatenga ngoti ah, saka chi chiita zvako zvinhu zvako itakuya uri kuitao alright mm. and then the big break music because zvinombotora time kuna vanhu vanoti ndakaita 7 10 years ndisati ndagashirwa nevanhu but wakaenda payoutube unotanga kuona music yaja ya, signal especially tingati from 8 years ago ndo panotanga ronge mukomana pakatanga kupika ndeipi song kuti which was the moment atinoti pakagadzirwa song iyi the world was now ready for ja signal wega wakazvinzwa kuti kana kuti uchiri kuinyora wakati mm, apa pakaipa uh, ndingati
pane song yandikata nabombetu eh. vaiziva yeah, ndo imwe yakaona eh. yakati zarurira chi orit yakasumudza zvese tisati tasvika pana shinga muroori mhm. uri kuona tisati tasvika pana naswiti papa pana nabombetu apo mashura maireve jamani maireve jamani pamakati exactly tirarira mairevei pamakati tirarira magitari magitari iyo imhanzi yatinoimba orit exactly ah ko kuti swa swaga swaga mamabvisa ka kekupedzisira ndokakabviswa ikako but zvakaitika swa manje anga riri genga rangu rekumaraini orit gurupu rana ganje yeah nana chaluva nana dji one and stuff komana Ko chama steps uri kuona. Saka ka group kudaro ndokari ka group we jamu nesa ndingoziva kuti ah, team re swaga waizi. Iri iri iri. Sando yanga iri swa family and stuff. All right. Pande tachiona ladies so waizi. Yeah. Ndatanga kurova swa. Eh. Uri kuona. ndokubva tasimudzira swa tikatongodana alright yeah.
because if there's one if there's one thing that's prominent pamavideos ako mm. our smarts pane pane makala hobho zvakabva kusuwa family ndokwazvakagadzirwa eh, mm.
okay and then now i also understand kuti as you grow as a person and as you grow in the music family kune vanosara kuti vamwe vanoenda newe pamafriends mm. tichinawo here vanhu vatakatanga navo jeni havasi ah, vese vatinavo yeah.
pakaoma
havasi yeah, vese vatinavo vamwe tinotongotaurawo zvekungowirirana zvekuti vanhu vanhu munotadzirana andika mhm. but hamungatobva nemazotongovengana matongokandana
waizi yanga iri nyaya yekuti signa waakuzviona kunge akapenga stereki here kana kuti ha zvinosiyana vamwe mundima umu chinowanzonetsa kazhinji chandakaona yeah. e, dzimwe nzongo vanongonofunga kuti sigapa this amount mm. akuwana this amount yeah. inini ndiri kuwana maybe uh, little amount from that one okay. wise so vazoitanga maybe ndakuda kudzvanyirira vanhu right. wise ndopandinokula down wise ndo izvo vangu zvandisinengakwanisi nanda pressure nazvo wise yeah. lola lola tichienda uri kuona okay. so ndomiriro vakaita nyaya dzacho ndomiriro vakaita nyaya dzacho exactly. then one thing chinobvunzwa nevanhu vakawanda is just signal munhu ane voice rekuti ukarinzwa paradio hapadi introduction kuti isong yani why did you venture into the type of music yaunoimba because toimba danso najust signal bo but vanhu vakawanzwa tumasong tumamelodi twatinoziva kuti akakakadhadararadarara eh, takazosvika sei pakuti was it something chaukanoti ndozviri easy kuita kana kuti ukangoti uku ndokwandakasimbira uku let me just do that uh, unoona zvinhu zvekuti maybe ndakatozoita find out ndatonoti zvandatoita masong akati o oh, eh. etype iyi waize tichingospakwa music inini kazhinji ndinongoita music ndichingoita sei mhm. ndichingospark orweziya yeah haisi nyaya kuti ndogara kuti totida kunyora song todaidedede mazuva ano mm, ah, kwatokudhara kwatokudhara eh. because chinonetsa ndechekuti i don't know if you follow social media vanhu vakawanda vanotaura zvakawanda mm. pax paimbonzi patwitter pafacebook panana instagram you come across jasignal pamwe ari promota song pova panzi mfesi uyu haasi creative mfesi uyu anoimba zvinhu zvakaimbwa kudhara then kuita vamwe vanhu vanenge vachiti ndo zvatotoda kunzwa ndo zvaakagona kuita when you come across zvinhu zvakadaro how do you react as jasignal Ah, inini ndikati kudhara zvaimondibhowa ini angu handisi munhu wesocial media zvitondosiri angu ana punchline vachiita zvesocial media yeah. but ndichiona sometimes zvaimbondibhowa chiita chichinibata was haushayi mm -hmm. but nekutokura ndakazotanga kuunderstanda you know, you need to balance the energy wese yeah. you need different energies wese kuti zvinhu zvitese zvibalance zvirambe zvichienda yeah. una nenegativity yake neari mm -hmm. positive mumwe anogona ari negative wise but achitokupa futi advice same time inenge iri constructive pane zvimwe criticism zvinhu Yeah. ukuona ya Yeah. Yeah, exactly saka takanga tiri jasigna wakura kubva pamunhu wekuti wakabudisa kana song wobva wanoverenga kuti vanhu vati chii wobva wanotarisa kuti vanhu vati chii now you treat it as just in iwill make my music ndongoita zvinhu zvangu Eh, no, no, tozotanga kutoona kuti ah, uyu munhu anenge ane problem yakatumba kwake nekungoridza energy eh, nyaya dzaakutaura kuti eh, munhu ane zvinhu zvakati zviri kumushungurudza but
okay so signa wakura ah, ndinge ndati kurei unenge wati kurei okay ndakura angu zvekudaro zvekudaro zvekunzwisisa nyaya idzidzi makura and then you went on to win maawards

kuti ndingatotambirawo chi award because pazimba panopisa bro pano vanhu vanenge vachiita zvinhu zvavo exactly but ndakatozongoona zvichiitika ona mm -hmm.
but wanga usina kunzwa here kuti song yandiri kunyora ye iyi because kune vanhu vanozvitaura vanoti musi wandakafunga song ndaizoziva kuti iyi mm. ikasapisa inopisa chete No, ndaisaziva. All right.
Ah, I never knew. You never knew?
Yeah.
Okay. Ah, kana. Kana kawani. Kana. Kana kuti uda kungokuti hambo zvako sezvinoita vanhu vakawanda kuti aiwa ah, munokera kuti chii. Kutaurira in details it was like ndakaenda kwaSimblex. Yeah.
Handiti ndiri kugadzira album ronzi Jaya. All right.
Ndaifambira ndi.
Ndobva atanga kundinetsa kuti bro, ngaticheye this idea. uri kuona ngatiteedzese idea ngatiteedzese idea ndikati aiwa bro wakuda kundinetsa ngatimbopedzai masongs atafambira timbosiya zvimwe izvo uri kuona ndobva tatanga ndikati idea una minetsera which one ndobva ndiudza iyo iyaye mhm. ah, switi yakandiudza iri yakubhora and stuff eh, eh. ndobva tatanga kugadzira ndobva ndangogadzira chorus ndobva ndabaya vanazodzoka time time panadzoka vanopedzisa zvimwe futi banditi eh. song iya yaking haufa ndibanaisa futi zvimwe i think ndakazodzoka futi ah. ndokuti song izonzi yapera kana payakabuda ndizive kuti pavakasenderana napunchline vachipusha song handitozive kuti zvakafamba sei makazongoona song yaanthem ya mastreet mastreet gamuchirika zvekutodaro yave yazonowe naaward mm. sigava atoita national symbol exactly saka zvinhu zvaizvokuti zvinhu zvokuti handirongero mwari anenge achingoita zvinhu zvake mhm. amazing stuff zvongopfugama tichingoti baba tungamirai mabasa edu aya okay amazing stuff so we're seeing conversation with jasik now he's talking about switi shinga muroora a song that went on to become a national hit kusvika mukomana azono

jah signal akunzi akunoperfoma kuzim first jah signal kuperfoma kuengland yeah.
chinja atmosphere zvakaitika sei zvinhu zvo ah, bro wanzi wangonesong yacho ka zvinoitira nyore ka kuti management ifambire nyaya dzafambire nyaya dzacho you understand yeah. yeah. pana chakanetsa mm. uh. but kubva kuperfoma pak2 mm -hmm. pamadust chaasikna akupiwa visa akupiwa ticket no vari kuchando vanotoziva pamwe kutodarika vanhu vari kuno
ipapo ndo pandinojamba mudiki ndikuvaivaunokuona damudika because mm. energy yacho waiziva yeah. yaa positive uri kutoona yeah. saka amasaisa yacho anongonditakura kuenda mudenga ona yeah. ndikasvikawo pano energy yekuti vari kufarawo zvimwewo tinongojambawo nonozvienderana nechi eh, mbijana mbijana
saka zvinhu zvekuti ndingatoti saka na going outside the country uh, sasignal wakustarisa zvekuti takanzi na early next year pamwe muna march njasignal wari kuenda unoperforma zvichiri kukuvhundutsa here kana kuti wakungoti ah, Tumwe kuti ma performance try try. Ah, zvangu zvingori normal bro. Was nini zvangu a normal was weekend yacho ikatosvika tiri pa dinner. Eh. Otitongwa kutorwa. All right.
Uri kuona futi. All right. Eh. Oh no no, I like it because now vanhu vakawanda zvafana kuti ndakatonzi ndotaura najasic now ndovhunduka sadaro why because
signal akaenda kunhu kwakawanda signal unoteerwa nevanhu vakawanda ane mafanzi akawanda so how do you prepare yourself for an audience yakafanana sezimfest kana kuti wanzi uri kupefoma paalex kana kuti uri kupefoma kana show ina macheso unofambisa sei zvinhu izvo ah, bro zvinhu zvekuti zvangova nomo bro ndatongojaira eh. waizi tongoziva kutoti handifanira ah, kuzonunguva akati yangu handifanira kuzoenda ndakaita sei ndakabhaizira eh, ndofanira kumeka shuwa kuti trouser randapfeka riri kana riri hombe roda unotachwa tachwa rodzorwa dzorwa ronaiswa naiswa eh. ukuona yeah. but apa zvichanyanyovhundutsa sekutanga paya paya mm. and it, then fast track there's a time yakarwara soldier love soldier love ava asvika pakufa and then song yako na soldier love yakava yapika and it was an emotional song for almost mazimbabweans ese because at that time zimbabwe iri kuchema one of the biggest dance artist and we are one of the people vanga vabva kurekodha naye song yayo what does it mean for you song yayo yawakaita najala uh, ah, yeah, it's a big collab bro that one yeah. uh, it's a big one zvekuti eh, ndakabatikana zvisingaiti bcause taifana unosvita vhidhiyo mm -hmm. urikuona tinozowana mukana wekuita vhidhiyo urikuona saka it was a big loss it was a big loss takambokuenda kwavanoshandira mm. vakati tipondo pakufamba yes. what was the idea behind that song kuti vachazouyawo kwedu kwatinoshandira ndisusuwo futi mm. tichavatiwo pondo pakufamba so takadana chibaba ndagadzira idea ndagadzira mm. asha murikire musina kubhadhara yeah. yes. ndokuzonzisiwo chibaba ndobva vatanga chibaba manje zvikanzi oraiti saka pavakazouyawo kwedu tichi vakubatanidza batanidza mm -hmm. Eh, ndomubudiro wacho akangoita haisi nyaya yekutoti takatochigarira pasi zvekudaro kutoti kana magreat minds akasangana inotonge magic exactly so now when you look into that song kudancehall nekuti uripo and one of the biggest collabs unoitarisa sechii do you think it has a place in zim dance or music song yayo ah,
aishaiwe eh. ah, aishaiwe zvakuno enderana nekuti kuri kujajiwa ndekupi ndekwanani futi bosong ihombe eh. song ihombe mm. and it was a very emotional song yeah. but pamwe iwewe sezvaurikutaura pamwe wakangoimbo pangoti ah, song yaya unokuda kuziva kuti for you now what does it mean because kwana that one itori different nemamwe masongs angu andinongoiita uri kuona mm-hmm. ndandana chibaba baba ndandana chibaba sha chimangova eh, oh, saka just imagine okay. uri kuona okay.
no, amazing stuff eh, nditsaure munhu wekuti anga asingangobatiki wise saka paunotomubata ipapo eh, anga asingabatiki musi wakatozoimba song wacho anga atoya chiti ha rega eh, ndozodzoka wamutaiwa ayo atira kubvisa rikati gogo
itai zvenyu zvamuri kuita enda eh, murwa round todzoka akati mm. vadii tikuuya avana atapoch baba atikuuya papo dedede apedzi okay now when you look into it could be four years later five years later kana wakatarisa danso yaunoimba iwowo from the time yakafa jalove and you're part of it do you feel kuti genre kana yakakura kana kuti pane patisina kuzosvika pekuti pamwe tingadai takasvika izvezvo ah, patoripo mm. ah, obvious patoripo bro kana iwe uchidziya zim danzo yeah. uh, tinge takatorasikirwa bro takarasikirwa last number yeah.
last number saka sa just signal mm. to honor munhu anenge jalove and to honor danso yese yese what do you do to make sure that the genre stays alive
bro tichingoramba chirwa mangoma mm -hmm. tichingoramba chichiita music uri kuona ndo the only way yandinoona angu
ndo the way you honor soldier love and zim danso exactly. and then there's i don't know if you like talking about this there's a part in your career yekuti vanhu vanoti kana kuti pakaitika some fracas yekunzi ja signal akatora masongs evanhu and vanhu ava vanhu vahombe muzimbabwean music vanhu vanotonzi vahombe when they came to you vakati usaite zvauri kuita izvo nemusic yedu apa iwowo ndomuimbiro waunoita This is how you make music is just sick now. Wakazvitora sei zvenyu izvozvo?
Eh, unoona zvino mhosva iriko. Yanga iri mhosva.
Mhosva iriko.
Yeah. But ndagara ndingoriwo mwana futi waizi.
Yeah. Waizi. Asi zvinhu zvekuti ndakatombonyora like I told you how even eh. like the song mm -hmm. stuff. wofind out kuti zvinhu zvakaitwa nerudo wani tichitoita chitoti chii fara yeah. business side of it we never knew kuti zvinofamba mm. sei so it was also a learning process that's why i understand kuti chi takapara chi nemhosva maka ndototi nanhasi kwavarika vabereki dai vachindiregere eona but zvakagadzirisika Ah, zvakagadzirisika
but then gadzirisika yeah.
do you now understand the business side of music yeah. in that regard ndakuita ndichiunderstanda zvinhu because tine maartist vakawanda muzimbabwe vekuti vakasaina even macontracts avasinganzwisisi yeah. and vanhu vakawanda vanobirwa zvinhu zvavo nenyaya yekusanzwisisa zvinhu ende zvinogara zvichinzi dai mamusicians emuzimbabwe adzidzira zvinhu izvozvo mm. do you now believe kuti saja signal haudzokorodze zvinhu zvakaitwa nevamwe vanhu that business side of music hatingadzokeri kwatabva yeah waizi sakukura bit by bit haisi nyaya kuti tasvika ka mm -hmm. tichiri murwendo bro maibata because hakuna chinhu chinorwadza kuzonzwa kunzi signal akaimba song but haashandise mari yemusic yake mm. necertain contracts do you now believe kuti nezvawanzwisisa nezvawakapindana nazvo you can now mm. safely say zvinhu zvasignal zvinhu zvaja signal asi zese zvine zvisafe yeah
waize but kwatakabva ndokure bro because tikatanga singatomboziva waingoimba wazi unenge wakutoda kutoisa music yako wega kuti distribute wazi mhm. saka kuti tinyanye kuda kuzvistressa nenyaya yekuti eh, zvapapi mazuva ano wazi macontracts zviri kufamba sei wazi mhm. tinogona kutodya imwe nguva zvedu yatofanira kunge dai tichinyemwerera
no it's fine yeah. no because ichida kuti signal ngaachengetedzwe pazvinhu mm, zvake because creativity mm. yake no, but i like the men that you have become looking into music yamaimba mudhara unzani kuti wakadzokera payoutube wakadzokera papi kukanotarisa zvinhu unoona kuti ayo mufesi akurawo now let's talk about marriage and music kuva munhu anopefoma uye une mukadzi vanhu vakawanda vanoti a musician usaite mukadzi usati waroora because pakufamba famba apo unozoona mamwe maruva kudarika wakasiya paya but eh, how does just signal handle marriage and music ah zvekumba ndezvekumba yeah zvekubasa ndezvekubasa yeah sandizvo ndizvo eh but pamwe pacho kubasa rinoteera kumba kumba kunoteera kubasa Ah, ndoni zvichivhiringana yeah waizi handoni zvichivhiringana inhangu yeskuset kwangu mm-hmm. waizi because there is life after music there's yeah waizi there is life after work there is life after work mm. saka zvinhu zvawakagona kubalancisa no because the reason why we want to have this conversation with artists ndezvekuti vakawanda vakatadza kuzogara vari mubracket rekuti tototanga kutotaurawo isusu pasocial media kuti ko signal wazoita sei chii chazoitika mm. so how does signal balance the two ah izvozvo zvinotozira vekumba bro panotongoda kutongochuza wisely choose wisely mukusarudza kwacho imomo eh kuti okay. munhu wako achazinzwisisa here kuti uchamborara usipo padn uri kubasa yeah.
saka waibada right mm.
so ndopanoda kunzi unge une maziso ano saka haisi nyaya yekuti ndini ndobalansisa okay guys boys vekumba wakati vakuda kuataka kubasa vakuda kuya vanongo vanongo
no, uh, so, yeah. yeah, no, but I, uh, congratulations on everything that you have done and the musician that you have become. It's uh, interview name Mgoma Cha uh, Signal. It's been a pleasure having you here, understanding mm. your life story. Kubakuna Nico Boss. kubva kune zvinhu zvese zvawakaita kubva road ekutinward if you were going to say something to zimbabwe kana kuna jasi totanga nezimbabwe what would you say to zimbabwe about music about yourself then iwewe personally kana wakatarisa mfana anga ari form two warren park kana kuti anga ari form two kudz unomuti chii toka tapedza Eh, eh, ndinongoti hanzi upenyu irwendo ka mhm. rwendo upenyu eh. waiziva zvese kungoisa kuna mwari nekushanda waiziva because haungati wanamata kuti mwari vangakuropafadza iwe usina kuita sei usina kudzijogera nyaya dzacho right. so dzofanira kufambirwa dzofanira kufambirwa okay. kana kuri kutoimba ngatingogarai titongoimba right.
ngatitongoitai manoise makers toliva maki yedu uri kuwana exact handiti yeah. so ndichakukumbira kuti tichipedza tosiya tapa zimbabwe switi zvinobvuma orit eh. haisi danger but ndine manyowani tine manyowani yeah.
tofanira kumanzwa kuti manyowani togona kutotanga togona kutotanga yeah. sa nyowani yacho yaunofunga kuti yakapenga inonzi chii orit ialbum rinonzi ashumba tichiri kumadropa tichiri kumadropa mamwe acho takadropa nezuro sai ndiri muera shumba kaini saka tipa ashumba ah, pakanaka umba eh, kana tapedza tobva tazopa inozikanwa nezimbabwe yese pakanaka umba anditi munongoisa manja eh?
tinongoisa manja ndizvozvo tirarira swa inini ndindarira swa mm. somise ndaenda kumba ndine nzara amai vondibikira chibonda mwoyo woti taura neni wegara taura neni chigo chabaya mwoyo ashumba munhu aityisa kwazvo ndaifunga ndaura wana baba kusaziwa waitondidzidzisa ramangwana ndigozorera